Y pobl bwysig yma heno 'ma, wrth gwrs, ydy Idris Iestyn, yy Idris a Iestyn, a mae Iola yn mynd i um, eu cyflwyno nhw i chi. Ond cyn hynny, a diolch o galon i Iola, sydd wrth gwrs yn un o ferched Ceredigion yn wreiddiol, yym, yn dod o Bow Street, ond bellach wedi ymgartrefu yn Saint Clêr. Felly diolch yn ofnadwy i Iola um, am fod yma efo ni heddiw i arwain y noson, a mae Iola hefyd yn aelod, um, aelod brwd o Bwyllgor Barddas. Diolch i ti Iola. Yym, cyn i ni fynd at Iola iddi hi yym eich arwain chi yn y noson yma, yym 'dyn ni jyst yn mynd i ddangos fideo bach hyfryd i chi, gobeithio newch chi fwynhau hwn.

Môr y Mynydd gan Dafydd John Pritchard. Mae llun mor agos heno ac mae'r byd yn crwydro o hyd y prom. Criadon chwil yn sibrwd fel yr haul, a chiau id yw'r tonnau'n siffrwd yn y bae. A mîl a mwy o straeon a anesion sydd i'w hadrodd a'i hailadrodd ddechrau ha. A phawb yn chwilio'n astud am ryw ffydd o hyd, fel plant, a'i gwenau hufen iâ. Mae llun mor agos heno, ond yr un yw'r pellter heddiw ac yfory. Does ond symud di symud y dŵr, a'r llun fan hyn yn newid dim o oes i oes. Mae'r tonnau'n llepian y copaw o'n pell, a phobl hyd y prom yn cyfarch gwell.

Wel dyna chi fideo bendigedig fel rhywun sy wastad yn cyfri mae merch o Geredigion ydw i byw yn Sir Gâr nawr ac yn caru Sir Gâr wrth gwrs a mae wastad yr hireth na pan mi fi'n mynd lan i bo Aberporth ac edrych nôl a edrych mlaen teg at adre a teg at um, gyfeiriad uh, Aberystwyth a fi'n credu bod y gyfrol hon ac yn sicr mae'r ma, ma, ma fideo yna yy a geirie David John Pritchard a a'r Prifardd Idris Reynolds wedi i i llefaru hi'n hyfryd iawn hefyd yn sicr yn rhoi pwl o hir a thw wastad yn gweud yr olygfa gynta' o'n i moyn gweld ar ôl dod mas o'r cyfnod clo cynta' 'na o'dd mynd i'r tope 'na i edrych draw dros Llanrystud a draw tuag at y y, y môr yn, uh, yn Aberystwyth. Felly, croeso mawr, croeso i'r lansiad y gyfrol hon. Dwi ddim wedi bod yn rhwydd i wneud lansiadau yn y cyfnod hyn, ond chwarae teg i barddas, maen nhw wedi llwyddo, um, mae cyhoeddwyr wedi llwyddo trwy bopeth. Uh, dyw Covid ddim wedi trechu yn diwylliant ni ac yn sicr ddim wedi trechu ni o ran uh, y cynnyrch i ni dal wedi gallu i, i gynhyrchu yn ystod y cyfnod heriol hwn. A dyma hi, rhwng Teifi, Dyfi a'r Don. Mae'n gyfrol fendigedig. Uh, wi eisiau eich cyflwyno chi nawr i'r prifad Edris Reynolds a Iestyn Hughes, y uh, uh, ffotograffydd Iestyn Hughes ac Edris wedi rhoi y flodeugerdd yma at ei gilydd. Deugen o feirdd, deugen o gerddi. Ond cyn yna, wi eisiau cyflwyno Geraint, a Awen Teifi sydd yma heno. Geraint, nai ofyn i ti gynta' i i esbonio beth yw'r drefn heno o ran os 'di bobol isie 'i phrynu hi mae hi newydd gyrradd y y siope llyfre wrth gwrs yym beth yw'r cynigion heno draw 'na 'da ti yn Aberteifi? Reit, wel diolch yn fawr iawn. Wel, yy mae'n fraint i fod yn rhan o lansiad yy fel hyn. Mae'r tro cynta' i ni i wneud lansiad ar y system fel hyn. Fel arfer maen nhw'n y siop, ond wrth gwrs ma' y modeau'n wahanol nawr. Beth i ni wedi wneud yn Awen Teifi fan hyn am wythnos, i ni'n cynnig gostyngiad o deg y cant bant o holl gyhoeddiadau Barddas sydd ar ein gwefan. Gobeithio wneud e falle bach mwy hwylus i bawb i fynd at hwnna, gan bod y siop ar hyn o bryd ar glo am y pythefnos nesaf, ond hefyd fyddwch chi'n lled cysylltu trwy ffôn neu e-bost neu fel rwy'n i'n gweud ar y safle we allwch chi, allwn ni bostio fe i chi neu uh, wneud click and collect fel rwy'n dweud wrth y drws. So na'r, um, na'r cynigion sda ni uh, am y llyfr hyfryd hwn. A fel rwy'n i'n gweud mae'r deg y cant bydd hwnna am yr wsnodd o dechrau o hanner awr 7 heno. Na ni, bargen yn ym myd yr yy ym myd y cardis. A i ni egluro fan hyn, wi'n gwybod o'n i'n bwriadu yn wreiddiol yn ysgil y uh, anffodus i ni wedi cael ar ddechrau'r uh, sesiwn yma. Fi'n credu i bobl i gysylltu at ei geraint trwy'r Q&A ar y gweilod fan hyn, mm. yn hytrach na'r chat. Fi'n credu falle bod yna modd i reoli yr hyn a monitro'r hyn sy'n dod trwy'r Q&A yn haws, dwi'n meddwl, uh, o dan yr amgylchiadau yma. Mae Zoom yn fendigedig, dyma mae'n caniatau ni wneud popeth, ond wrth gwrs mae yna'r ochr negydd dyfodol yma fel ti wedi dangos enw felly ymddeiriadau am hynny um, unwaith eto i, i bawb ohonoch chi 77 erbyn hyn ohonoch chi uh, sy'n gwylio uh, ar hyn o bryd a croeso mawr i chi. Gael ddechrau trwy groesawu chi felly uh, Idris a Iestyn. Idris, gael ofyn i chi'n gyntaf, oedd hon siwr fod yn dipyn o dasg yn dod i yn yr ystyr shwt o'ch chi'n mynd i ddewis y deugen achos wi'n gwybod bod 'na dipyn o ddewis o ran cerddi o ran amrywiaeth o ran yn ddaearyddol yng Ngheredigion mae'n mae'n sir fawr yn ddaearyddol a a beirdd bendigedig ym mhob cwr twll a chornel ohoni hi yym shwt eithoch chi ati i benderfynu lle wi'n dechre fan hyn a shwt o'ch chi'n Ni'n mynd ati o safbwynt y chwynnu hefyd, os oedd angen gwneud. Wel, mae Ceredigion, wrth gwrs, yn enwog am ei golygfeydd, am ei phrydferthwch naturiol ac am ei beirdd. A'r dasg bleserus ges i gan barddas oedd dod â'r ddoi ynghyd a dod â'r gyfrol ma mas o ddeugen cerdd gan ddeugen bardd gwahanol yn dathlu tirwedd Ceredigion, boed hwnnw yn ddiwylliannol, yn ddearyddol, yn wleidyddol, yn ieithyddol, ta beth. Um, ga i bwysleisio na dewis personol oedd e. Um, oedd y cerddi bron yn ddrieithriad yn yn meddwl i, o'n nhw wedi gwneud argraff arna i rhywbryd yn y gorffennol, a mater oedd i wedyn o fynd i lyfrgell y cof i galw nhw'n ôl a wedyn cael gafel yn dyn nhw yn cyfrolau y beirdd. Um, O'n i'n gwylio am amrywiaeth, wrth gwrs, um, mae ydych chi amrywiaeth uh, tirwedd, ydych chi arfordir, 'da chi'r mynyddodd a 'da chi'r dyffryn TV yn, yy, ar y, yn y de ddwyren. Ac hefyd o'n i'n trio cael amrywiaeth lleisiau, yr profiadol, a'r ifanc, y gobeithiol a'r hiraethus, y llon, y lleddf a'r caeth a'r rhydd i adlewyrchu'r amrywiaeth yn yr um, golygfeydd.
O'ch chi'n sôn am llyfyrgell y co a wi'n siŵr bod ni'n lyfyrgell helaeth iawn. Mi, mi o'n nhw gyd yn, yn, yn llamu i'r meddwl, o'n nhw?
Wel, o'n nhw'n dda yn y cefn, yn, yn sicr. O'n nhw'n yeah. dod nôl uh, un ag un, a o'n i'n meddwl, na, mae hwnna yeah. mynd i fod yn gerdd ardderchog ar gyfer y gyfrol. A o bron yn siŵr bod hynny wedi bod yn, yn fraint o ran y beirdd hefyd. Hmm. A hynny wedi bod yn fraint fawr, yn siŵr, i'r beirdd sy'n cael ei dewis hefyd, bod chi dres wedi, chybod, bod nhw yn, yn eich cof chi, a, a'ch bod chi wedi rhoi y, y fraint hyn, fi'n siŵr. Iestyn, fel ffotograffydd, a fi'n gwybod mae hyn wedi bod yn, yn gyfnod uh, anodd, ac wrth gwrs y bwriad fan hyn oedd uh, cyhoeddi'r gyfrol yma ar gyfer Steddfod Ceredigion wrth gwrs y Brifwyl yng Ngheredigion uh, a gyda llaw fe fydd cadeirydd y Pwyllgor Gwaith yr Eisteddfod Elin Jones yn yn ymuno â ni cyn diwedd y, y sesiwn hyn i fi gweithio chi. Uh, y bwriad ie, ar gyfer Eisteddfod Eisteddfod yn Nhregaron, i ni gyd, wy'n wi gwybod ni gyd yn edrych ymlaen yn ofnadw ar ei chyfer i nawr, wy'n gwybod erbyn 2022, bydd hi ddim yn steddfod sy'n det, mi fydd hi'n steddfod, bydd yn sicr, pan o'ch chi'n sôn am llyfrgell y co, Idris, fe fydd steddfod Ceredigion yn Nhregaron, mi fydd pawb yn cofio hi achos byddwn ni wedi aros cyhyd amdani hi. Ond sut, gyda cerdd, Iestyn, sut ych chi'n mynd ati felly, achos un delwedd neu cwpwl o ddelwedd i chi'n cael i dewis yn de ar gyfer cerdd gyfan, a weithiau mae'n amrywiol themau yn y cerddi hynny. Pa mor anodd oedd hynny?
Wel, oedd ei pyn bach yn anodd, ond be nes i oedd oherwydd pa- pan geis i'r yym, gwahoddiad i gynnig lluniau ar gyfer y, y gyfrol, ne- nes i fynd trwy'n archifau i gyd, achos oeddwn i'n gwybod bydda yna byth obaith i, i, i dynnu lluniau ffres i bob un o'r cerddi. Mae rhai ohonyn nhw, os darllenwch chi nhw, maen nhw'n wneud â reira, a mae yna bellteroedd mawr wedyn. Oeddwn i'n gwybod bod rhaid troi at y, yr archifau, achos mae gen i filodd ar filodd o lyniau o Geredigion am rhyw reswm. ac um, a wedyn mi ddath alaw mai heibio'r tŷ a mi nes i diflasu hi am oriau yn dangos fy netholiad i o, o lyniau oeddwn i'n credu oedd yn ffitio. Ac um, oedd hi'n reit hapus efo hynna, ond oedd hynna'n gadael nifer o lyniau oedd angen i tynnu o'r newydd. A dyna lle ddoth y, yr anhawster mewn difri, oherwydd um, fe ddoth y cyfnod clo. Um, ac yy o'dd yr amsar i i allu tynnu petha o'r newydd yn y gwanwyn achos o'n i isio llunia'n neis o Geredigion, nid rhyw betha diflas yn mis Hydref. Yym yy mi mi mi ddoth y clo i lawr ac o'n i methu gorffan am sbel. Yym felly fe gesh i fwy a mwy o amsar i feddwl a meddwl yn ddyfnach ac yn mwy dwys, a darllen y cerddi drosodd a throsodd, a felly fe ddaru'r um, bedd fy netholiad i newid yn sylweddol o beth o'n i'n meddwl fyddaf ar y dechrau i beth oedd o ar, ar y diwedd. Ac um, a de, mm. mi hmm. oedd yn anodd dewis y un neu hyd yn oed mwy nag un delwedd. Ond yn y fyny wedyn i, i, i uh, Alan Main y Wasg ac Idris a'r dyfunydd Elgan Griffiths i, i weld be oedd yn ffitio, sut oedden nhw'n teimlo am y peth.
Ie. Yeah. Idris, mae'n dderin bach yn gweitha i bod chi ddim wastad yn, yn, yn gwerthfawrogi falle y gerdd a, a llun gyda hi yn ôl beth dwi wedi ddeall. Wel na, wy'n... o'n i'n beirniadu yn Sir Fôn mae'n Clwchog rhai blynedd yn ôl, a oedd y bardd buddugol wedi ei lag cerddi mewn am Sir Benfro, mae'n gerddi hyfryd, a wedi rhoi lluniau gyda'r cerddi. A wy'n cofio mynd i'r llwyfan a'i gyrryddu fe, a dweud na cyfrifoldeb y bardd oedd i roi'r darluniau i ni. Mae'r ma lluniau gorau ar y radio fel petai, a oedd ddim fod, uh, oedd ddim fod dibynnu ar y camera. Ond wedi gweld cyfraniad yy Iestyn Hughes i'r llyfr hyn, ma' ma' raid i fi ail ystyried yn meddwl. Ma' nw'n ma' ma' ma'n mae'n cyfoethogi'r gyfrol yn rhyfeddol. Ma'r cerddi'n cerdded law yn ll- y llunie a'r llunia'r cerddi yn cerdded law yn llaw gyda'i gilydd a gweud y gwir ma' nw'n delinegion bach. a hefyd gen ni dalu teyrnged i'r dylunydd um, Elgan Griffiths am ei roi nhw mas. Mae'n mae, mae wledd i'r llygad y gwyd y gwir. Mae'n mae, mae hynod o liwgar yn dydy, mae rai fi weid, ac mae'n um, atyniadol iawn ac um, yn, yn gyfrol fendigedig fel, um, fel anreg os gael ei ddweud hefyd. Um, O, o ran, o chi'n sôn am, am, am ddewis y beirdd, pa mor bwysig oedd i um, bod chi'n rhoi llwyfan fan hyn hefyd rhwng y clori yma i'r genhedlaeth iau a'r, ar, ar rhai sy'n yn, yn datblygu ar, ar hyn o bryd?
Wel, oedd hi'n bwysig iawn bod amrywiaeth o leisiau uh, profiadol a'r ifanc de. uh, mm. pob math o'r, or eisiau. O'n i'n awyddus iawn i roi llwyfan i rai ifanc, achos mae'r i ni wedi cael dwy flodeuger o gerddi am geredigion o blaen. Uh, Blodeugerdi arachog y Llew Jones yn y 60au, Dalun Ebenezer yn y ganrif hon. A o'n i ddim mam

a, a gallu gweld y, y, y llyged y beirdd yn, yn dadansoddi'r sir mewn, mewn modd gwahanol hefyd achos mae'n mae sir gyfoethog ond amrywiol iawn hefyd i rhys.
Odi, a hefyd mae'n newid trwy'r amser. Ah. Mae yna lot o waniaeth rhwng um, Ceredigion WJ Griffith a Ceredigion Megan Lewis. Mm, mm. Felly, yes, dwi'n rhan hynny, chymod, fy rhai cerddi, mae'n hawdd gweld y ddelwedd yn dywi, ond falle bod yna rhai cerddi lle does na ddim llu neu does na ddim byd i'w, i'w, i'w weld, a, a, a gyda chi broblem fel ni, hynny yw bod chi'n methu mynd a gweld y ddelwedd yna. Yn, yn union, oedd hi'n dipyn o sialens efo rhai o'r cerddi, um, nid yn unig oherwydd y cyfyngiadau mae'n teithio a chwilio am y golygfeydd, ond uh, mae jyst defnyddio'r um, term yr uh, tirwedd ddiwylliannol. A wedyn, tydy bob cerdd ddim yn llythrenol i le nag ni. So, so ydych chi'n chwilio wedyn am beth sydd yn y gerdd uh, ac efallai bod nhw'n cyfeirio at rhywbeth hollol wahanol yn y marn i, felly i'r um, tirlun lle mae'r gerdd wedi lleoli, mae yna, ma yna neges uh, yn, yn y cerddi felly sydd yn mynd â chi tu allan i'r amgylchfyd gweledol tirwedd wrth i chi ddreifio heibio felly. Um, ond mae'n ma, ma, ma, ma anodd um, rhoi rhywbeth sydd ddim yn bodoli mewn llun. Fel enghraifft, yr y trac trên rhwng Aberystwyth i Caerfyrddin. Mm. Fel oeddwn i'n dweud, nes i newid fy y ffordd o'n i'n meddwl am bethau. Ar y dechrau, oeddwn i'n rhoi bob math o traciau i mewn a yn eri platform un ac yn y blaen. Uh, Dyna ni. A wedyn yy wnes i sylweddoli, 'di hyn ddim yn gweithio o gwbl. A wedyn ddaru m- yy yy Marian, 'y wraig, a finne gerdded milltirodd ar filltirodd ar sawl diwrnod yn ar hyd y rh- rhai o'r hen dryciau ac yn tynnu lluniau. A felly yym ma' ma' ma'r llun megis y lôn goed, ond dyna lle oedd y trac yy mewn un un man yy yy wreiddiol. Mm.
Ie. Os wn i ganolbwyntio falle ar ar ddwy gerdd yym wi'n gwe- bod ni'n mynd i gael gweld mwy o, o, o, o'r cerddi trwy gyfrwng lluniau fideo yn y man hefyd. Um, os drychwn ni'n gyntaf falle ar angladdau Llambed, Dafydd Lloyd Jones, um, fi'n gwybod bod Alaw, gynnon ni ddwy Alaw yn barddas ar Alawon, felly bod Alaw Griffiths yn, uh, yn bwriadu hi roi hi ar y sgrin i ni nawr er mwyn i ni gallu i gweld hi a dyma hi'n dod, angladdau llambed. Felly, dryswch chi chydig bach o'r, or cefndir i fi, i fi gynta, um, pam, pam dewisoch chi ger Dawi Lloyd Jones a hon yn benodol?
Wel, fi oedd na, fi oedd ni lawr o ddosbarth yn Llambed am rhyw bymtheg mlynedd, um, ro'n sgwad y ganrif, a wedd David Lloyd Jones yn un o'r aelodau yn y dosbarth, a oedd yr aelodau'n cael tasgau i wneud bob wythnos, tasg benodol, a fydde fe bob amser yn sgwennu can. A oedd hi ganeuon yn uchafbwynt yr uh, dosbarth bron bob tro, achos oedd dygau e, hiwmor, crafogigal a iau sgoes, a mae hon yn un o'r goreuon. Mae'n adlewyrchu'r newid sydd ym mhatrwm bywyd, fel mae uh, angladdau newid
ac wedi newid yn y cyfnod hyn eto o'ch chi'n sôn gyne bod bod y sir yn symud y Ceredigion yn yy yn newid ac yn sicr mae Tre Llambed yn newid a mae pob un ardal wedi wedi gofod newid yn ystod y flwyddyn ethriadol ddwetha ma hefyd yn dydi ac angladdau yn un o'r pethau yna am wn i yy le mae rhywun sydd wedi gwedd newid yn dydi? Ond oedd hon wedi sgwennu cyn yr Oedd, oedd, oedd, oedd. Ond pryd eithoch chi lawr, felly Estyn, o ran i, i eithoch chi i Lambed um, i, i, i dynnu'r lluniau felly? Um, do, oedd o'n un o'r... Um, nes i benderfynu mod gen i hawl i deithio hefo gwaith. o'n i wedi bod yn hyn yn ynysu yn, yn, yn, yn, am spel hir. Ac um, Oedd rhaid i fi fynd i nifer o lefydd i gwblhau y gyfrol, a Llanbed oedd y lle ola. Ac um, mae'r gerdd yn llawn hiwmor, ond doeddwn i'n... Mae'n rhaid cyfadda, doedd hi ddim yn hawdd iawn ffendio rhywbeth efo hiwmor i fynd efo'r rhan llun, i fynd efo'r gerdd. Ac yn sydyn reit, uh, fel oedd hi'n dechrau torri'n nghalon, uh, dyma fi'n gweld yr, um, y garreg fedd yma hefo'r yy cennin Pedr ond mae'r cen llachar llachar melyn yma yn tyfu dros y bloda mm. fel tasa'n dod â bywyd fel sa'n dod â'r gwanwyn i'r i'r i'r i'r garreg fedd yna ac um, wrth uh, sgiwio rownd dipyn bach, dwi'n dwi wedi cael llun, dwi'n hoff iawn ohono fo. Um, ac mae o'n dod o Llanbed sydd yn help mae'n debyg ac um, oedden ni'n meddwl mod i wedi cael llun oedd o'n ffitio e, efo pyn bach o hiwmor ac yn y uh, siop uh, yr, yr um, trefnwr angladdau oedden ni'n meddwl mod i wedi gweld poster oedd yn dweud bod yna sel poster yn y ffenest A ddes i ddod adra a meddwl, e, fydd hwn yn ddoniol i fynd efo'r gerdd, ond erbyn gweld nid sel oedd yn dweud, oedd y tu ôl i ffram, da chi'n gwybod? So ni'n methu darllen bob llythyrau yna'n iawn. Ond uh, yeah. rhywbeth i wneud â cymdeithas yr uh, trefnwyr angladdau o beth oedd bod gen enw certificate neu rhywbeth. Iawn. Felly... Felly sy'n sel efo'r trefnwyr angladdau yn efo Gwilym Price o'i fab yn um, yn, yn Llambed. Felly, os o'n i mlaen i'r un nesaf felly, um, llygaid John Roderick Rees. O'n i'n sôn um, gynnau Idris yn doni, chybod, ynglyn â eich, eich amrywiaeth chi ac yn, yn amlwg mae yna ma, ma na falans yna rhwng y genedlaeth iau ac yn sicr byddech chi ddim wedi gallu cael cyfrol am geredigion heb y Prifar John Roderick Rees. A, a mae fe'n... A dyma ni, llygaid. Hmm. Ie, yeah, Idris, felly llygaid dywysoch chi.
Mae fe'n disgrifio yr ardal fel wedd i yn ei amser e. Mae'n hollol wahanol erbyn hyn. Mae'r Cymru wedi symud mas a'r bobl estron wedi symud mewn a wedi sefydlu a oedd e'n falch iawn i gweld nhw yn symud mewn neu fydde'r tai yn fyrddynod. uh, ond maen nhw wedi dod a bywyd i'r mynydd bach, oedd e'n teimlo. Mm. Oedd yna feirniadaeth mm. fawr arno fe ar y pryd, ond oedd e'n siarad fel person oedd yn dal i fyw yn yr ardal. Mm.
Ym Mhenywch. Felly, Iestyn, sut oedd mynd o gwmpas hon felly?
Wel, Nes i yn, uh, nes i at y mynydd bach tair gwaith, um, a dwy waith pron prin oedd modd sefyll yna, y gwynt mor gry. Um, a e, nes i droi'n ôl at y gerdd a penderfynu na, be dwi'n mynd i fynd ar ei ôl o ydy dwylo estron yn trin gwlân a lledr, crasu bara, gwadnu a chlocsio ac yn y blaen. Ac um, dyma'r unig mm. sydd ddim yn dod o Geredigion, mae'n bron yng Ngheredigion, um, sef um, yna grydd uh, sydd yn gweithio yn Machynlleth. Ac mae o'n um, uh, croen tywyll a rostaferion ydi o. Um, ac oeddwn ni'n meddwl bod weld e wrth ei grefft yn atab y gerdd yn berffaith. Ac um, er mod i'n mm. bod ni wedi mynd chydig bach allan o'r sir ar gyfer y llun, dwi'n meddwl bod y neges yn y llun a'r gerdd mor gry, uh, mae, oedd rhaid dewis y llun yma, dwi'n credu. Yndi, mae'n hynod, hynod o drawiadol yn dydy. Mae'n rhaid cyfaddau. Mae'n um, ydy. Felly, llygaid John Roderick Rees ac um, i ni'n mynd i ganolbwyntio falle, achos wy'n gwybod, a mae yna ma sawl fideo, welon ni fideo bendigedig um, ar, ar ddechrau sesiwn nawr, sydd hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol gyda llaw wedi gweld i ar, ar, ar Twitter, os ych chi'n ar trydar fyd um, heddi hefyd um, yn, yn bendigedig. Os ewn ni mlaen i um, o'n i'n sôn am yr beirdd iau, y genhedlaeth iau, Megan Elenid Lewis, um, arfordir, felly newn ni wylio'r fideo yma gyntaf, sori, fi'n rhoi tipyn o bwysau ar alaw fan hyn nawr, fi'n mynd i roi llawer o, o fwlch rhwng yr, um, yr, yr eitem diwetha. Um, os welwn ni'r fideo, um, arfordir Megan Elenid Lewis, a wedi mi bigwn i fyny a mi drafodwn ni ar ôl i gweld i. Dyn ni ddim yn ei chlywed. Ydyn, os rhywun arall ddim yn ei chlywed, dydw i ddim yn ei chlywed e. Um, ni drio unwaith eto.
Arfordir. Ei chlywed nes o bell yn chwerthin gyda'i chryw, ei llais yn gyllell trwy wynt y môr. Safwn innau yno, yn gwrthod symud, yn gwrthod coelio bod hon nai North Face drud, yn gwarrafu'n bro fy mebyd. Syllais arni, pwyso nes at destun ei thri. Traeth tywallog, cwarter milltir. What does that even mean? Jyngl o lythrennau, cawdel ar bostyn pren. Dau lwybr oedd, dau ddewis yn oes oesoedd, i lawr i'r traeth yn dawel, yn ddall, yn ddi-ddeall, ymddiheurio mwy ne' lai am dyrybini dybryd ein bod. hyn oedi ar y tir draw i glicio tapio postio'r profiad ar byrth y we. Dyma'r stwff sy'n tanio'r dydd. Llwybr serthach oedd y llall, yna drefi'n dryllog tua'r glogwyn, lle byddai'n rhaid dringo, chwysu, cydio yn y cerrig llac i ddangos i hon a'i chriw. bod y tonnau'n dal i dorri ar draeth ein hiaith islaw. Dal ati wedyn dros y twyni, heibio'r dibyn a theimlo'r hesg yn gwain hanesion yn rhaffau praff am ein coesau. Lle daw hithau? Trwy'r heli, i holi pwy'n union oedd y brenin a seithennyn a'i strach. Oddi yno, ei tywys gan bwyll bach, yn grywied bodlon parod hyd y lôn i lawr i'r sarn, lle daw hithau yn ei selfie i ryfeddu at yr iddyn dwfn y boncyffion brau. Dau lwybr oedd, dau ddewis yn oes oesoedd, Oedais. Cyn mentro ati. Roedd hon yn haeddu gwybod nad yn oedd angos y ffordd y mae'r arwyddion. Ond dangos hefyd ein llwybrau, ein hanes a'n holion.
A dyna ni Megan Elenid Lewis, hyfryd iawn. A chi'n sôn uh, yn flaenorol, Idris, am, am y gobeith yn de, chybod, a'r, ar lleisiau ffres, ac um, arbennig iawn yn dydy. Mae'n llais ifanc hyderus, a hefyd mae'n rhoi bus ar y tensiynau sy'n brigo o dro i dro yn y Geredigion gyfo, swnt dwy iaith a rhwng dwy ffordd o fyw. a mae yna arwyddbyst yn, yr, yn y gerdd, a'r arwyddbyst yn dangos y ffordd yn glir i ni'r Cymry Gymraeg ffordd i fynd i fod yn hyderus ac i sefyll yn gadarn dros yn hawliau. E, digwydd gweld y gerdd yn fes i yn cylchgrawn golwg ymhell cyn bod fi'n gwybod bod fi'n dewis cerddi ar gyfer y blodeuo gerdd yma. A fi oedd rhaid mynd nôl wedyn i, i gael gafael yn, yn ôl gylchgronau y golwg. Mae'n mae gerdd ardderchog. Mm.
A, a, a, a gweld, a, a sawl un Idris wedi gwneud ei marc a wedi cael tipyn o lwyddiant gyda'r ffermwyr ifanc yng Ngheredigion, os gai, os gai ddweud hefyd. Chi'n bod, um, Megan, un un ohonyn nhw, uh, Endaf Griffiths hefyd, uh, wy'n gwybod bod um, y, y bar nesaf i Estyn Tain, ro'n i at Estyn Tain yn y man, felly ddim wedi, wedi bod yn cystadlu dan Geredigion, ond yn sicr wedi gwneud i farc hefyd um, yn y steddfodau hynny, a hynny wedi bod o help uh, iddyn nhw am hwn i hefyd um, yn, yn datblygu crefft.
Um, Odi, o, ni'n newyddus iawn i dalu teir yn geid i'r ffermwyr ifanc, achos maen nhw wedi gwneud cyfraniad aruthrol yn Geredigion i gadw'r ieuenctid yn ei ardalodd a'i gadw nhw'n Gymraeg, ei hiaith. A mm. mae yna ddwy gerdd. Mae un da Gillian Jones, uh, Emlyn i Glwb Ffermwyr Ifen Llanwenog, a mae yna ddoi englyn hefyd gyda Dylan Iorwerth i'r mudiad Ffermwyr Ifen yn y gyfrol. Mae'n bwysig mm. cael ei deyrnged i sefydliadau Ceredigion hefyd fel, fel y Clwbiau Ffermwyr Ifen gyda. Mm. A ni wedi rhoi ar un. A Estyn, y, y ddelwedd ar gyfer arfordir, lle chi fod wedi mynd i sawl cyfeiriad yma, ni'n sôn am sawl, sawl llwybr a, ar amrywio lwybrau yn y, yn, yr, yn y gerdd. Be ddiwyso chi? Efo arfordir, wel, yr union fan ma, ma, sydd yn y gerdd, um, Mae'n un o'n hoff lefydd i. Wedyn pan, pan welis i'r gerdd o fan wreiddiol uh, yn, yn golwg neu lle bynnag oedd hi, yn meddwl, waw, mae hwnna'n dweud rhywbeth wrtho fi achos bod o mor lleol i fi ac yn un o'r llefydd hyfryta. Gweld i fan hyn, ie. Yeah. Ac um, digwydd bod ti ar un adag a ymddangosodd y gerdd, oedd oedden ni wedi bod yn cerdded uh, ar ddwrnod poeth eithriadol ar hyd y llwybr ac mi oedd 'na... digwydd bod, oedd 'na griw o bobl yy o yr yym canolbarth Lloegr, pobl yym amrywiol iawn ac oedden nhw'n yy cerdded ar y llwybr ac yn yy yn holi ni. Yy nid yn y ffordd mae pobl yn cael eu holi yn y gerdd, ond yy mewn ffordd neis iawn. Ie.
ac yy odd hynna'n rwbath yn clicio yn y meddwl ac yy ne- nesh i ddethol wedyn un o'r llunia' amryw lunia' sy gen i yym d- yy dd- 'dan ni reit ma'r llun yma os ga i ddeud yy dych chi os welwch chi ar y sgrin rŵan diolch am roi o i fyny ma' 'na arwyddbost yn mynd i'r chwith wel ma'r arwyddbost yna yn yn arwain rhywun, pe bai rhywun yn gallu gweld, ar hyd y sarn, sa, uh, sarn wallog um, sydd yn y gerdd. Uh, felly mae yna rhywbeth um, um, sytl iawn yn mynd ymlaen yn y ffordd mae Elgan wedi, wedi gosod rheina, mm. sef Mae ma arwydd yna yn eich arwain chi allan ar hyd y sarn.
Bendigedig. Ys goffa chi am, um, ar y pwynt hyn hefyd am uh, Geraint James, uh, um, os ych chi eisiau prynu'r gyfrol um, heno, a'i bach i hi heno, mae e'n fargen. deuddeg naw deg pump um, i gysylltu yn yr... Fi'n credu bod ni'n mynd i lynu nawr at yr Q&A sy'n ar y gwylod na'n yn, yn ytrach na'r, na chat, felly um, mae modd, uh, mae Geraint dal, dal gyda ni. So byddwn ni'n mynd i sôn am, amdano fe, uh, Iestyn Tain, uh, wedi treulio cyfnod uh, yn ystod i Wel, i gyfnod pan oedd e'n fyfyriwr fi'n cymryd, os dwi'n iawn fyna, yn, yn Aberystwyth, cyrraedd Aber, gadael Aber. Felly gen i glywed Iestyn Tai nawr yn, yn darllen i gerdd.
Dyma ni. Mae gen i ddwy gerdd yn y flodeugerdd rhwng Teifi, Dyfi a'r Don, um, a dwi'n ddiolchgar am y cyfle gael ei, ei rhannu nhw fama a diolch i Idris am ei dewis nhw. A fel mae'n digwydd, um, y ddwy gerdd sydd wedi cael ei dewis ydy cerdd gyntaf a cherdd ola fy ail gyfrol i o gerddi, sef Ar Adain. A be di'r gyfrol honno ydi cyfnod, cofnod cyfnod os liciwch chi, o fy nghyfnod i fel myfyriwr yn Aberystwyth am dair blynedd. A fel sawl un dwi'n meddwl wrth edrych yn ôl ar eu cyfnod yn y brifysgol, yn eu trefi prifysgol, dwi'n meddwl y gall hwnna fod yn rhywbeth chwerwfelus iawn. rhywle sydd yn gyfarwydd dros ben ond eto yn rhywle sydd yn bell o lle yda ni erbyn hyn mewn bywyd falle. Ond hefyd o ran y profiad o fod yno, uh, mae hyn yn wir i fi yn benodol, dwi'n gallu cofio rhai o gofnodau hapusau mywyd yn Aberystwyth, ond hefyd rhai o yr adegau mwya isel, mwya tywyll, falle. A y gerdd dwi'n mynd i ddarllen ydy cerdd gynta ar adain, sef Cyrraedd Aber. A be sydd fama ydy profiad wrth gyrraedd yn ôl i Aber ar ôl cyfnod i ffwr. Um, cyrraedd rwla sydd yn gartra ac yn gysur ac yn groeso yn aml iawn, ond yn yr achlysur yma, uh, ffeindio y tŷ yn wag, Uh, neb di bod yn y tu ers gyfnod hir. Uh, a jyst teimlo'n rhyfeddol o unig a dweud y gwir. Felly cyrraedd aber ydy hon. Cyrraedd aber a pharcio'r car. Llafnau gwydr ar y gwynt. Yr un yw'r plant ar risiau'r capel, yr un yw'r sgyrsiau wrth y drws, yr un yw'r môr a'r adar mân, yr un yw'r dyn a'i gân yn siffrwd tywod hyd y pafin. Yr un yw'r gwely oer a'r gegin, Ar daith o un i'r llall ar disgwyl.
A dyna ni Iestyn Tain ac yn, yn sôn cyrraedd Aber ac yna mae gadael Aber uh, ar y dudalen draw. Wedi dewis dwy ger ac yn amlwg Iestyn yn, yn hynod o falch, a ni'n teimlo'r balchder bod, bod chi wedi dewis y ddwy hon, Idris.
Odi, maen nhw'n llunio i, i gyfrol y gwir wir. Mae'n dechrau gyda cyrraedd aber a gorffen gyda gadael aber. A o'n i'n teimlo bod nhw'n mwy neu lai yn, yn un gerdd ar ôl sy'n amleth i'r rhyddid o'i rhoi nhw at ei gilydd mm. i bontio'r cyfnod yn aber. A mae e hefyd yn cynrychioli gwahanol genedlaethau fyfyrwyr sy wedi paso drwy Aber ar eu taith addysgol. Allwch chi fynd nôl i'r 80au a Thymrddin ap Dafydd, Iwan Llwyd, uh, Dylan Iorwerth, na? wedyn mm. ddod arall, gyda chi Eirig Salisbury, Hywel Griffiths, Osian Rhys a Owen Rhys, a nawr mae gen i Estyn Tain, Henda Griffiths, Megan Lewis hefyd yn pasio trwy Aber ar ei taith addysgol. Mm, mm. A Iestyn, rhyw pen glais yn gorfod bod yna?
Oedd, oeddwn i'n meddwl, um, oedd, oedd llun yma sydd ar yr, um, efallai fedar o gael ei roi ar y sgrin, dwi ddim yn siŵr, na i, na i, na i drio dangos os ydych chi'n gallu gweld. A dudalen 34 ydy, cyrraedd Aber, ie. Yeah. A dyna chi gadael Aber. Wedyn, uh, hefo cyrraedd Aber, da chi'n disgwyl rhyw brofiad amieithus, hapus, mae'r myfyrwyr mae'r rhydd ac yn cyrraedd Aberystwyth ac yn y blaen. Um, ond mae'r gerdd mor unig a oeddwn i'n meddwl bod y llun yma uh, mor dywyll ydi o, er yn, gweld rhywun yn unig yn croesi pont y myfyrwyr. Dyna beth sydd gennych chi fanna, os da chi'n gyfarwydd. Mae rhoi'r coleg ddifetha yr olygfa i lawr y ddall fel da chi'n cyrraedd adra, a, Aberystwyth drwy adeiladu pont ar draws y ffordd sydd yn ymyrryd ar, ar hyd y, y, y lle pen da chi'n dod i lawr yr allt. Ac oeddwn i'n meddwl, wel, mae'r ma, ma llun yma gen i, mae rhaid i fi ddefnyddio fo, mae'n ffitio yn berffaith i'r gerdd oeddwn ni'n credu. Ac wedyn, mm. efo'r efo ail un, um, wel, efallai mod i'n cam ddarllen y gerdd, ond dwi'n teimlo rhyw ryddhad yn y gerdd yna, um, bod, yn, bod y myfyrwyr a, a, a Iestyn Tain ei hun yn cael ei ryddhau i fynd dros y byd i gyd. Felly. Ac oeddwn i'n meddwl bod yr, um, y pier iconic a'r machlud iconic a'r, ar dridwyod yn hedfan uh, yn ffitio hwnna hefyd.
Arbennig iawn. A chi atgoffa chi bod y gyfrol bod Geraint, a fi'n gallu gweld mae yna rai bobl yn siarad gyda Geraint uh, Gaiwei nawr, fi'n cymryd, fi'n ffili gweld y llun, felly dyma'n enw, fi'n cymryd mae'r un Elin Jones, yw e, a mae cadeirydd y pwyllgor gwaith, dyfod Ceraint Ceredigion i mi ond os ddim ymddiheuriadau i'r Elin Jones os yna Elin Jones arall yn archebu nawr fel un i siarad gyda Geraint ac yn mynd i gymryd mantes o'r uh, clicio a chasglu nath Geraint i, i gynnig uh, ar ddechrau'r um, sesiwn yma. Felly cofiwch bod modd i chi wneud hynny, um, mae modd i chi sgwrsio yn fyw nawr a threfnu i gael eich copi uh, eich hun. Iawn ten, os ni mlaen i'r i'r ola o'r darlleniadau felly ac ewn ni i gael cynefin gan Eirwen Griffiths. Felly mi glywn ni cynefin gynta a wedyn mi ddod nôl ato chi eto Idris a, a Iestyn.
Sefydlais yn ôl i Gymru bump ar hugain o flynyddoedd yn ôl bellach. Ers hynny rwyf wedi treulio llawer o amser fel artist, yn peintio fwyaf ac ysgrifennu o dro i dro am fy nghynefin. Trio dal y lan, falle, am y blynyddoedd y bues i i ffwrdd. Cynefin, Dyma'r lle y taenwyd llieiniau yng Nghae Llain ar hyd y cloddiau, yng Nghae Pistyll dan y dderwen, dringo yno ar bob cangen. Porfa'r gwanwyn, gwair a'r llafur, yno gwelid gwyrthiau natur. Dyma'r byd i ail ddarganfod pel y drai'r haul ar dir Cymreictod. Golau sydd yn deffro'r lliwiau, llunio'r paent mewn llu gweadau. Lliwiau llachar byd plentyndod yn atgofion yr anwybod. Achudion llaw y lluniau yno, sydd yn bell yng nghell fy nghofio.
Na chi, mae rhaid fi weud, fydden ni'n hoff iawn o gael cader eirwedd nhw edrych yn fanna, oedd edrych yn gader hynod o, o, o gyfforddus. A Idris, sut ydych chi ar, ar draws Cynefin felly, a, a, a beth oedd y cefndir o ran, chymod bod chi wedi dewis hon, le, le yn union uh, gyda chi afel yn di, neu beth oedd y cefndir? Ydy, ar gyfer y dosbarth byddwn ni'n cwrdd yn Cambed, lle oedd Llywodd y Ganrif, a wedyn naw o'r dachrau i'r diwedd. Um, fyny dy si ar draws Eirwen, uh, yn enwedig yeah. ôl o'r anfer cydoge, a wedi cymwyso fel athrawes a treulio ei oes broffesiynol yn dysgu yng Nghanolbarth Lloegr. Ar ôl ymddeol, fi a'i gŵr nôl i'w chynefu'n hi i Lanfer Clydogau. A fel oedd e'n gweud, mae'n arlunydd arbennig ac yn arbenigo mewn yn nhirluniau Cynefin a hefyd mae felly yn ei cherddi a mae ôl y brwsh paent ar y geiriau da hi, ar ei geiriau a'i delweddau hi. Mae'n mae mae'n amlwg na cerdd, bod nhw'n bod nhw'n gerddi gan artist.
Yn dod yn sicr. Ac am hwn i, pan sy'n chi'n sôn bod y brwsh a brwsh paint yna'n barod, Iestyn, falle bod yna rhyw, oedd y dechneg wahanol eto fan hyn o fynd, fynd o'i chwmpas i, i, i ddod o hyd i'r darlun sy'n cyfleu cynefin fan hyn. Mae'n olygfa fendigedig, os gael ei wneud. Ydy, Yn i chi fan hyn, Iestyn? Cyfarwydd iawn i chi fan yna. Mae'n un o'n hoff lefydd i yn uh, um, heblaw am wallog. um, os, os da chi'n mynd o gwmpas um, um, y Pum Limon, dod o Pum Limon i lawr o'i gyfeirio Tal y Bont, mae gennych chi Cwm Ceila. Yeah. Ac mm -hmm. fel da chi'n dod rownd y gornel, da chi'n mynd, oh, ar y gornel siarp a ma' 'na ddwndrwn mawr o'ch blaen chi a 'dach chi'n poeni ond ma' m- on' ma' 'na le bach yy grid gwartheg allwch chi dynnu mewn a yy edrych a s- syfrdanu at yr olygfa hardd sydd 'na. 'Dach chi'n gweld Ceredigion bron o'r top i'r gwaelod a draw i Sir Benfro ar ddiwrnod braf yna ag yym pe bawn i yn un o gynef, o'r cynefin yma, nid o Sir Fôn, uh, leciwn i feddwl mod i'n dwod o fan hyn. Ac uh, felly, oeddwn i ddim yn gymaint yn chwilio am rhywbeth yn y gerdd, uh, uh, ond oedd yng nghalon i, oedd fan hyn yn gynefin i fi, felly un o'n hoff lefydd i uh, yn, yn y sir. Ac, ac mae o'n cwmpasu lot fawr o sir. Wedyn, dyna sut oedd y, y llun yna i'n meddwl i ar y pryd. A felly, mewn ffordd, fi, fi, fi oedd i ddim yn fi oedd ddim yn jobyn mawr iawn i chi feddwl hynny, mi, mi ddoth y llun yma yn, yn amlwg iawn i chi yn, yn syth felly, dydw fe? Do, do.
Um, fes i'n ôl i ail dynnu'r llun, oedd gen i lyniau tebyg, ac uh, o'n i'n chwilio am um, dywydd brafiach, felly i adlewyrchu uh, uh, mwy clir, oeddwn i ddweud. Um, ac uh, dyna neithbwyd. Um, os, os oes rhywun eisiau dilyn y llwybr yna, byddwch yn ofalus, mae'r ffordd yn berig bywyd i fynd i lawr ffordd yna. Mae'n gul, mae'n droellog, a mae yna ddwndwn mawr un ochr i chi. Felly, uh, Os, os nad ydych chi'n gallu bacio car yn dda iawn, peidiwch â mentro'ch hun.
Wi yn go gyfarwydd ni, oedd yn hadci wedi cael ei fagu yn, um, yng Nghwmti Nant, a gweud y gwir, felly dyn ni ddim yn, dyn ni ddim yn bell iawn yn, yr, yn y parthen na, ond wi yn ymwybodol iawn, mae'n rhaid bod chi'n gwybod yn iawn lle chi'n mynd, ond uh, yn ewedig os yw'r tywydd yn go arw. Fi'n credu bod um, Idris yn cael bach o drafferth, fi'n credu bod Elsie wedi dod i trio cynnig um, help llaw yn y fan yna. Gael ofyn i chi da, Iestyn, pe na bai Covid, os yna unrhyw beth fyddech chi wedi gwneud yn wahanol fan hyn, os yna unrhyw beth fyddech chi'n teimlo, o, oh, fyddai'n neis, ni wedi gallu bod yn rhad yn rhydd er mwyn gallu mynd y cam, cam pella yna?
o sawl lle i ddweud y gwir, yym d- d- does dim angen llawer o esgus i fynd i i gyrru o gwmpas yn hamddenol yy o gwmpas yy ffurf cefn gwlad Ceredigion nag oes, mae'n mae'n le mor braf, 'dan ni mor ffodus ag yy fel mae Idris wedi deud, dim jyst tirwedd yym corfforol a glaswellt a phethau da chi'n gweld, ond hefyd uh, blasu chydig o'r tirwedd diwylliannol sydd yn y sir. Felly, mm. da ni wedi lecio wneud mwy o hynny. Ac um, man, oedd na un llun yn arbennig o gen i yn fy meddwl, um, a dwi 'di methu ga'l o ond yy yy 'dan ni'n neud y gora' o'r sefyllfa sef y llun o Euros Lewis achos ma'r ma'r gerdd yn sôn am yy sydd ganddo ni yn sôn am Euros yn yym yn foddiant iddo fo ar ei ymddeoliad o Theatr Felin Fach. O'dd hynna sbel yn ôl ag yym... Hmm. ...felly oddwn ni o'dd gen i ddarlun oeddwn i isio tynnu yn 'y mhen o yy Euros yn ar lwyfan yy Felin Fach, ond fydda hynna hyd yn oed yn amhosib nawr, heddiw. Yym o- Bydde. fydda chi'm yn cael mynd i'r campws heb sôn am fynd i mewn i'r theatr. Felly mae'r llun sydd yn y gyfrol yn yn dangos o yn ei yn ei yym yy swydd newydd fel petai yn yn yn annog yym gweithgaredd cymunedol yy i- efo pobl ifanc ar draws y sir yy a'r nifer o brojectau yym yym sydd wedi tyfu allan o'r profiad gafodd o yn weithio yn y gymuned yn yn Felin Fach siŵr o fod.
Ie, ac a ddan Rhys Davies i Eros Lewis i'w gyfarch ar ei ymddeoliad o theatr Felin Fach. Felly, mae yna deyrnged yn cael ei rhoi hefyd i, i, i gymeriadau sydd sy wedi, ac unigolion sydd wedi bod yn hynod o weithgar, o'ch chi'n sôn gynnau Idris am, am y ffermwyr ifanc, ond mae yna unigolion hefyd yn rhoi sydd wedi gweithio'n ddiflino uh, yn y sir hon. Oes, yy fel m- Euros Lewis a un arall i- yy yw John Rhodri Cris, ma' ma' ce- ma'r gerdd iddo fe yn y tr- yn ac i'r gymdeithas a... Hmm. ...sefydliade wedyn fel Gŵyl Nôl a Mlân yn Llangrannog, Sadwrn Barlys yn Aberteifi a Neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth, ma'r cerdd Cywydd Hyfryd da um, Eirig Salisbury uh, ifanc i amser yn uh, Neuadd Pantycelyn. Um, can i ifanc a ni fydd os gwrdd ni dros y gwaswllt gorau.
Yn sicr mae'n amrywiaeth. Wi credu o'n i'n sôn ar, ar y dechrau, ar ddechrau'r sesiwn, bod Elin Jones, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Steddfod Ceredigion, oedd fod yn 2020, yna yn 20, 21, ac yn 2022 nawr fe fydd i, wi'n gweithio chi nawr, fe fydd i'n cael ei chynnal yn y flwyddyn honno mewn chydig dros flwyddyn ac is wedi aros nawr tan y gen i'r steddfod ar y ceie yna yn Nhregaron. Felly fi'n gobeithio bod Elin yn mynd i allu ymuno gyda ni nawr, os di hynny'n bosib, trwy'r trwy cyfrwng hwn. Fi'n gobeithio byddai'n gallu gweld i mewn unrhyw eiliad nawr. Fi wedi gallu gweld i henw hi, a dyna hi! Elin, siamai! A wedi dad fiwtio hefyd, da iawn, heb i fi ofyn hyd yn oed. A mae rhaid i fi wneud cefnir ti'n ôl, ti'n neud i ti edrych fel angel.
O, o'n i heb ystyried beth oedd tu ôl fi, i weud y gwir, pan nes i ista lawr ar y gader yma. Um, felly, um, yeah, uh, dwi, oedd hwnna ddim yn fwriadol, credwch neu beido, fod yr, erglyn, fod yr, yr, yr golen a tu ôl fi cwait fel yna. Um, uh, yeah, felly, um, mae'n hyfryd cael ymuno gyda chi. Um, fel mae'n digwydd, fi'n gwybod gydaethoch chi weld rhywfaint o anfanteision Zoom ar ddechrau'r cyfarfod, ond un o fanteision cyfarfod rhithiol yw mod i wedi gallu bod mewn doi gyfarfod heno, um, sef yr uh, lansiad ar gyfer cerflun uh, codi arian ar gyfer cerflun i Granogwen gyda darlith uh, Jane Aron um, ac fe gafodd yr lansiad yma i gyfeirio ato yn y cyfarfod uh, hynny ar, um, ar llyfr uh, yma uh, hefyd. Ac felly mae'n um, haws o beth o lawer yn y byd rhithiol i gallu gwneud doi gyfarfod yn yr, uh, yn yr un, ar yr un noson. Felly mae'n hyfryd, ges i weld copi o'r uh, llyfr uh, heddi, dim ond yn electronig, a dyna pam mae angen uh, copi caled arna i uh, yn Aberteifi dy llun, uh, gobeithio. Um, a mae rhai gweigu sy'n nghyfareddu gan be weles i oherwydd yr amrywiaeth sydd yna uh, o gerddi, um, o feirdd gwahanol, amrywiol, ac ar holl fywyd Ceredigion uh, yna. Dwi um, dwi ar fin cychwyn a dwi ddim yma i ganfaso yn gloi iawn dwi'n gweud hynny, ond dwi ar fin cychwyn ar chwech wythnos o ymgyrchu fel pob ymgeisydd arall yn Ngheredigion um, ac fe fydd y llyfr yma o'i edrych arno fe bore yma yr cydymaith perffaith i fi wrth i fi hala fy, uh, fy nyddiau a wythnosau nesaf yn mynd o un pentre i'r llall um, ond dim ond ar ôl i'r rheoliadau llwyr yy ganiatáu hynny yym yy ac wrth gwrs dyna beth sy'n dda hefyd am y gyfrol ac er fod e'n drist o beth fod hi ddim yn gallu cael ei yym i lansio a'i chyflwyno adeg Eisteddfod um, Tregaron Ceredigion achos dyna'r um, lle perffaith iddi i gael ei chyflwyno. Uh, ond wrth gwrs mae'n mae ffordd o a fagu blas i bawb am yy yr Eisteddfod hynny pan ddaw e'n 2022 ac am ddod i Geredigion hefyd achos meddyliwch chi am y cyfnod clo yma, mae 'na gymaint o o bobl sydd falle wedi cael eu magu yng Ngheredigion, sydd wedi methu dychwelyd i Geredigion i weld i perthnasau neu ffrindiau neu i ddod i Geredigion dros yr, um, dros yr wythnosau a'r misoedd diwethaf yma. Ac mae'r, mae'r um, ma'r gyfrol yma yn yym ffordd o roi rhywfaint o geredigion, nid i- dim ond i ni'n hunen sy'n byw yma, yy ond hefyd yy i bawb sydd naill ai wedi'n gadel ni'n yy i fyw rywle arall neu sydd yy yn ymweld â ni o o dro i dro. Felly mae'n um, hyfryd o gyfrol. Fi fydd hi'n gydymmaeth i fi am yr wythnosau nesaf yma wrth i fi fynd o un lle i'r llall uh, yng Ngheredigion a dwi'n siŵr bydd gymaint mwy na hynny yn uh, elwau gweld i agoi ac mae'r cyfuniad o olygfeydd a um, delweddau um, gyda'r gair a'r hyn sy'n cael ei ddychmygu yn y geiriau hynny. Dwi'n meddwl fod e'n gyfuniad um, hyfryd iawn. Mae gyda fi un um, ymddiheiriad i wneud uh, i Estyn yn, yn benodol siŵr o fod, oherwydd dwi newydd heddi yy orffen un taflen ar gyfer yr etholiad yym a dwi mae mae wedi mynd i'r argraffwyr dwi'n meddwl ond 'yn ni 'di defnyddio'r un union 'r un ddelwedd ar y clawr y daflen y peth sydd ar clawr 'ych llyfyr chi dim dim dy Lun di Estyn fel mae'n digwydd yym ond y llun yna o'r arfordir yy o dop Aberarth am Llanrysyd Llwybr Ffestr a Llannon a lan ymhellach am Blaid Plwyf a Consti. Mae'n ddelwedd arbennig iawn gyda ni yn Ngheredigion ac um, fe fydd yna, um, fe fydd yna um, daflen etholiad hefyd yn lando yn nhau pobl dros yr wythnosau nesaf. Mae gyda'r un ddelwedd arni. Felly ymddiriadau um, cyd-digwyddiad llwyr yw hynny, ond mae'n ddelwedd gryf iawn o, o Geredigion. Um, dyna ni wrtha i. Diolch yn fawr i chi am ofyn i fi weud ychydig eiriau. Pob, pob dymuniad da i'r gyfrol, um, ac mae'n bwysig fod geiriau a delweddau uh, Ceredigion yn cael eu cadw, yn cael eu amlygu uh, i'r byd, a mae'r gwaith sydd wedi mynd mewn um, yn fawr, dwi'n siŵr, a dwi'n ddiolchgar i Idris, Iestyn a phawb arall sydd wedi bod wrthi'n yn creu'r um, gyfrol yma. Felly, um, pob lwc i bob siop fydd yn ei gwerthu hi.
Diolch Elin, a phob lwc gyda'r gyda trefniadau, mi'n teimlo fi wedi bod yn gweud hynny ers dwy flynedd bellach, pob hwyl efo'r efo efo brifwyl, mi ddaw i, chi wedi hen godi'r arian, felly um, uh, sy'n eisiau poeni am, am hynny yn agos, ond uh, na gyn ni angen awr yw bach o, bach o loc a bach um, a, a, a, go, a gobeithio yn de, mewn, mewn blwyddyn a chydig o fisoedd, blwyddyn a hanner, a wy'n gwybod mi fydd yn sicr yn steddfod bydd yn y llyfrau hanes a wy'n gwybod fydd yna dipyn o gynnyrch uh, barddonol a chynnyrch celfyddydol ar ôl yn ni hefyd oherwydd bydd hi'n bydd hi'n steddfod special iawn gan bod ni wedi aros mor hir uh, amdani hi. Diolch Elin. Ga i ofyn cyn cloi, Idris, chi di mwynhau bod yn olygydd y tro hyn? Chi ddim, rhaid, chi ddim wedi rhoi cerdd eich hun yna, Idris?
Na, wyt ti'n mwynhau, oedd e'n uh, orchwyl bleserus iawn. A hefyd gai ddiolch o galon i Alaw Mai Edwards uh, barddas am yn nhywys i drwy'r holl broses, dywys i ar gyfrol trwy'r broses. Mae mae wedi bod yn arbennig. Hefyd, diolch i um, Hugh Merion Edwards a staff y cyngor llyfrau am bob cefnogaeth. Ac hefyd i Alaw Griffiths uh, am hyrwyddo'r gyfrol yn ystod y mis diwethaf yma ac i chithau Iola Wyn hefyd. O, mae'n iawn. A diolch i Elsi hefyd sydd wedi bod wrth eich ochr chi fyna chwarae teg hefyd gyda'r yeah. gyda dechnoleg yma hefyd yn dweud. Mae wedi bod yn waith tîm yn sicr yn dydi? Wel o dîm. a gwaith tîm efo chi hefyd, uh, Iestyn, os dwi'n gwybod bod chi wedi gweud bod, bod Marian wedi bod gyda chi yn, uh, pan ni chi wedi bod yn gallu, pan o'ch chi cael gallu crwydro o amgylch y, y sir i ffeindio'r delweddau gorau yma. Yndi, dan ni'n double act go lew.
Chi'n gwybod bod, chi'n gweld, chi'n gwybod bod. Felly, ie, yeah, diolch yn fawr iawn. Ga i weid hefyd, a diolch i, i Barddas am um, roi cyfro mor fendigedig ac i'r um, alawon, fel i ni'n galw nhw, i alaw Mai ac alaw Griffiths. Um, o'n i'n gweud Mae yna na ddwy alaw a, a tri ohono ni fan hyn a, a i gyd yn dechrau fo'r i dot hefyd yn yn henwe. Mae wedi bod yn hawdd iawn i fi gofio heddi wrth i'r co ddim bod cystal a, a, a beth oedd e. Um, felly, i bwysleisio eto, wy'n gwybod Elin bod ti, siwr falle, ta, ti oedd y cyntaf i archebu gwed trwy'r broses mae heno? Ie. Yeah. Felly, um, rhoi cwpl, wy wedi gweld neges ar rwle fan hyn, llongyfarchiadau ar y cyfrol ar y defas, ac mae'r al... Pan ar y blaen. Di hynna'n gywir? Wel, wel, wel. Dyw hynna'n golygu bod ar, ar hyn o bryd, a mae'n edrych yn yr awel iawn bod Cymru wedi ennill yr, y bencampwriaeth uh, heno felly. Ac uh, os cwbl o negeseuon eraill, um, mae nifer fawr o bobl yn diolch i'w gilydd, i ni genedl sy'n hoffi diolch i'n gilydd, a mae, mae diolch yn, yn, yn bwysig iawn iawn. Um, yn yr oes hon hefyd. Felly dyma'r gyfrol chi. Cofiwch am, am Geraint felly a, a, a wen teiddi ac mae e'n cynnig uh, y gostyngiad uh, o 10% a mae, mae, mae ar y ffordd i'r siope neu os nad mae wedi cyrraedd y siope um, ar hyd a lled uh, Cymru bellach. Mae'n da bryd yn sicr. uh, ar gyfer um, y Steddfod, a wi'n gwybod, ddim yn ei llawer o waniaeth a bod yn hollol onest, fi'n credu oedd hi'n bwysig i bod i'n do allan awr ar ôl aros um, cyhyd hefyd oherwydd yr amgylchiadau yma. Felly, fi'n credu ar hynny, mi drosglwyddai'r awennau nôl at un o'r alawon at uh, Alaw Griffiths, a uh, wi'n gallu gweld, o, ti dyr dylan yn ymateb yn gweud bod hi'n gyfrol hyfryd, ydy mae yn, yn, yn sicr mai. Felly,

eto rŵan yym i ffarwelio y fideo sydd yn sydd yn yym wel mi- wna i ddim deud deud dim mwy, wna i jyst ei dangos hi. A diolch i Elin hefyd am ddod aton ni ar noson brysur iawn i chi. Yym diolch Idris a Iestyn, dych chi werth y byd i gyd, yym a diolch i Ola hefyd am edrych ar 'y nholen i heno. Nos da bawb.

Môr a Mynydd gan Dafydd John Pritchard. Mae llun mor agos heno, ac mae'r byd yn crwydro o hyd y prom. Cariadon chwil yn sibrwd fel yr haul, a chaeaid yw'r tonnau'n siffrwd yn y bae, a mil a mwy o straeon a anesion sydd i'w hadrodd a'i hail-adrodd ddechrau ha, a phawb yn chwilio'n astud am ryw ffydd o hyd, fel plant a'u gwenau hufen iâ. Mae llun mor agos heno, ond yr un yw'r pellter heddiw ac yfory. Does ond symud di symud y dŵr, a'r llun fan hyn yn newid dim o oes i oes. Mae'r tonnau'n llepian y copaon pell, a phobl hyd y prom yn cyfarch gwell.